Gaza Garage Door and Gate Motto hi mi nghenisela mavandla ya tigaraji hi tlhela hi lunghisa lama nga onhaka hi hoxa na ti-gate motto hi dilivha hinkwako eAfrika-Dzonga ku hakela mi hakela loko hi heta ku endla installation kasi n'wina mi nga eka giyani na malamulele ma pfumeleriwa ku teka hi xikweleti tihlanganisi na hina ku kuma vuxokoxoko hi xitalo eka nomboro ya riqingho 073 803 7339 kumbe eka 068 3379 723 gaza garage door and gate motto chanele ikulukumba ya matimba yi nga na more than 108000 wa ti-followers leti hi followaku mm, leti ku nga na ti-chance ta xiyimo xa le henhla ta ku ti nga tshuka ti hi vonini ku na vanhu va ku tala a mi le ku followeni ku na vanhu va ku tala a mi le ku subscribeni ku na vanhu va ku tala a mi le ku joyineni ka chanele ya hina hi kombela mi joyina chanele ya hina I 19 ra 99 ntsena mi va timembara mi ta hatla mi kuma swilo swa manyanga swilo swa switshongo swa ku fana na leswiwani um mhana xongani um i wun'wanyani wa vayeni va hina lava va nga kona aka channel leyi namuntlha hi na vona ni kombela mi xeweta vanhu lava nga ku hi voneni ahee minjhani guys kombela mi subscriber ya ha khensa swinene ku gangiseliwa ti-votes um mhana xongani mi tshame mi trenda hi ku mi tlatlamberini mi ya mi ya xava movha wa manyonyo wa mi tsandza ku hakela a hi sunguleni loko mi xava movha mm. i yini reason yi nga endla ku ri mi xava movha lowa wa ku sunguluku before mi fika ka loko loko mi xava xongana mm. a ku ri yini reason ya n'wina loko ni xava xongani a ni ya ku test driveni so ni endle license hi 2018 okay ivi ni nga drive nchumu mm. se ni vona va ku test drive test drive test drive se me a ni ya ku test driveni mara a ni swi koti ku drive mm. so loko ni fika leyi a fika ni byela ey loyi wa sales person a ni ta ya hala a ni ta ya ni ta ya ni ta ya njhika ni vuya na movha mm. movha yi landziwe hi buti hi ku mina a ni nga swi koti ku dirayivha mm. a ni nga ya ku xaveni ka movha a ni ya ku test driving mm. Mm.
Oh, eh, xin'wana lexi rhandzaka ngopfu hi n'wina ne hi loko mi kha mi ku boti ene mi tlhe mi vulavula hi boti wa n'wina ne munhu loko mbo ku ri na boti wa n'wina kusuhi a ni tshembi ku mi phaphisa o tla mama titsonga siku rin'wana kha ni huma kruger xi ka xi lava ku ku nghena movheni xi vobotwa xo xi hatla xi pfala rivati a xi lavi mistake swa swa swa twisiseka swinene and then mi hetelela mi xave movha ku ku humeleli yini movha lowa eh movha ni vini wu tlherisa and then the second one the second one ni ni yi xave hi ku yi tsakela so Okay. loko ni ya a ni voni q3 apatwini okay ni vona yi saseki ngopfu ivi ni ya ka odi ni ya na yi langutisa loko ni yi langutisa ni kuma ku yi kulukumba ngopfu size ya yona evusekeni va byela ku va ni lavela yi tsanana yo fana na yona Okay. i va ku na q two okay loko mi ta xava q2 so um ti- ti- ti- timhaka leti nga tshama ti trenda ta ku mi tlatlambeli ku xava movha va mi tsandza ku hakela a ku humelelini a ku humeleli vupfuta bya vanhu va ka social media hi ku mina ni te siku rin'wanyana a ni byela vanhu ni posta video okay. ni ku siku rin'wanyana ni ta tlhela ni ya ka audi ni tlhelisa movha mm. hi mhaka leswi landzelaka ni khompera movha ya mina leya khale na movha leyi ni nga na yona timali leti a ni ti tirhisa ka movha mm. se ni ku a ni kota ku dyondzisa a ni lava ku dyondzisa vanhu van'wanyana timhaka ta timali ku a ni nge hakeli petirolo ni tlela ni nga dyangi se loko xi ku yime xi ku tikela u nga yi tlherisa ni ku for sweswi until december mali yo hakela movha ni na yona mara ni hleketa ku loko yo fika december ku nga cincangi nchumu movha ni ta yi tlherisa hikuva a a a na ha a a- hi hi swa timali a na ha ri flexible ku fana na ku sungula mm. a swi twisisa hina vanhu va timali mara u ni endla ni fila ni nga fili comfortable ni titwa ku himpela ni huma thembisa loko ni ri la fana na loko u vula odi u ku audi se ni chava na ku yi vula ku odi ya and then eve se vanhu va sungula ku u tla hlamberiwa e a va va ntwi va ntwanga va ntwisisanga ni tiku hi ku ni vulavuli xilungu ni swi mikisa na xichangana ni ku yini na ku yini mara eyi a va ntwangi mm. na kwalaya ndzeni ka ti-comment-e ni ze ni endla video ku leswi ni nga swi vula na leswi vanhu va twaku swona hi ko kun'wana laha vanhu van'wana va nga fika va swi twisa ku ho u ri mara video e mhani swi tiku waye ingaku va yingiselela ku hlamula mm. hayi ku twisisa mhaka okay mm. u ku hi movha lowa wa audi
a mu vonanga laha garage a mu vonanga a ta pfariwa ti-garage letene munhu a ha chuhwini ku hi se hi khandziya na ti elevator hi nga ta ku lift kasi lift leswa swo i hayika i ri ka ka cross ya ka siyandana um, um, why u nga ha tlhelanga i mhaka ku ni join forever living product okay mm. hi yi difference ka ka ka swa timali ka before u joina forever na sweswi u nga ka yona Loko ni nge se joyina forever a ni holela ku hakela ti-bills ta mina yes, yes. sweswi eh, ku na cinci
ku na timali ta mapela timali letiya ta ku yo okay ntomaveri veri ma ku mi tshiki ntirho entshikeni i mhaka ya ku se ku na cinci la endzhaku ka tin'hweti ta mune loko ni ta va ni sunguli ku ku ku ku joyina business leyi ni yi vona ku laha mm. mali yi kona before hi nghenela ti-products leti nga lana ni mm. kombela ku byeriwa ku yi joyiniwa njhani forever forever loko mi lava ku joyina yona mi xava start yo jeni khombo leyi okay yi ta mi tela na ti-products ta 25 leti mi nga ta kota ku ti xavisa mali ya n'wini leyi mi nga xava hi yona yi vuya ivi mi vheta mi va mi ri ka business mi helelini so box leyiwani yi endla 7110 ti-products leti va ku ti ri ndzeni ti endla 7.4 leswi vulaka ku profit ya n'wina laha ku va ku ri 300 and something because mi va mi ri customer loko mi xava ka vona ivi loko mi xava box leriwani va mi upgrade mi ya va assistant supervisor ivi mi vheta mi sungula ku endla timali okay mm.
cv yi va yi nghenini mali hi ndlela yaleyo mm. so tin'wani ta ti-products leti mi ti xavisaka ne um swi tele swilo leswi mi swi xavisaka loko ni kha ni cheka laha laha ka ka ka ka ka passage ku tele hi swilo leswiwani um so hi teki tintsongo because a hi nga ta heta ku hlamusela ni ta va ni kha ni humesa hi one one i yini lexi i berry nectar Okay. so berry nectar yi na aloe vera gel 90 percent ya yona i aloe vera gel Okay. ivi ti-percent letin'wana ti nga sala ku ta va ku ri maapula yo tshuka ku tlhela ku va na ti-cranberries okay so hi leswi va nga yi mikisisa xiswona yi va yi kha yi tirhela ngopfu hina vavasati yi hi pfuna mayelana na swivelekelo na ti-urinary na swin'wana na swin'wanyana so a yi murhi i juzi okay and loko u yi teka a yi endleriwi ku horisa ya supplementa yi pfuna miri wa wena ku lwisana na problem leyi u nga na yona mm. yi pfuna masocha ya miri ya miri immune booster oh okay oh, swa twala swinene ni moni ya ka xin'wanyana
leyi a lava shield ya hina vavasati va yi tirhisa tindhawu to tala va yi tirhisa makheleni va yi tirhisa xikandzeni va yi tirhisa xikarhi ka milenge magwaru so hi vitana five in one ya vavasati ntsena hinkwerhu ha yi tirhisa okay so ngopfungopfu na lava nga na problem ya timakhele lama se ma nga tshwa hi munyu na na na na byalwa lebyi kumekaka ka ti-roll on to tala leti hi ti tirhisaka mm. leyi hava leyi munyu lowuya okay. so ya swi kota ku wu cleaner wu huma lowu u nga na wona already loko wo tirhisa yona ntsena okay. a swi nge tlheli swi humelela same time swi ta teka karhi mara swi ta endleka hikuva a ni wona twenty years u kha u tirhisa roll on Yeah. u nge tirhisi lexi namuntlha wa ku mundzuku ni hola yeah swa twisiseka swinene u kota ku hlamusela mhaka ya n'wina yi twala Eh, lexi yini lexi i tooth gel so leyiwani a yi toothpaste mm. tooth gel yi hava fluoride okay. so leswi swi endlaka ku loko munhu a pfuka nampundzu mi n'wi hlamula swi nga vi kahle yeah. i timhaka ta fluoride leyi kumekaka ka ti-toothpaste leti va ku yi kha yi ti tirhisa okay. so leyiwani and a yi tirhi swona ntsena loko ma va mi lumiwi hi sokoti ro humesa yini yini ma yi tola ku ta mm. oma laya because okay. yi endliwi aloe vera gel a ni ma swi ta ku ma aloe vera mm. a ni ma swi ta ku mhangani khale a hi tirhisela swilo swo tala ngopfu yeah. so ti-products ta hina hinkwato ti endliwi hi aloe okay mm. swa twisiseka swinene
so xisibi lexi ene mata a ni tivi maybe loko vanhu va ka va hlanganisa na n'wina mm. mi ta va mi kha mi va byela ti-price ta swona swi leswiwani oo oh, e eh, kumbe xani eh, ta vuleka na moyeni ha ta vuleka hikwavo va ta ri vanhu a hi tlheleleni ndhawu hi sungula ka lediwani i manulu leti

so van'wani va vulava ku van'wani va tola avocado a xikandzeni a mi swi va pfuna hi yini swi ku tliwa swi ku chaka so ti-benefits leti a mi ti kumaka ka avocado ma ti kuma laha i Okay. alu na avocado Okay. i xisibi xi tirhela ngopfu xikandza kumbe miri hinkwawo ya it's for face and body mara vo tala va xi tirhisela ngopfu xikandza for mabundu na swin'wana na swin'wana swo yelana na sweswo na Okay. even tone okay
and then butsa leri
so butsa leriwani rona ne ri tirhela ngopfu i ra vavanuna mara la ndzeni ku na ti-product leti tirhisiwaku hi hi vavanuna na vavasati okay Eh, vavanuna hi swona ya so ku na xibukwani la xo explaina ku ni nga dyili so um leyiwani aloe vera gel yi sapota healthy digestive system yi promoter na immune system health ivi yi maintaina na natural level ya ti-energy mm -hmm. evisekeni hi va na actic c actic c ya hina i omega 3 hi leya va yi vitanaku memory booster yi tirhisiwa ngopfu hi vana va xikolo mara yi wela ka yona pack leyi ya vavanuna leyiwani because yi sapota um na ta yi vula changana va ri na tsandzeka a healthy heart mm. mbilu ya rihanyo lerinene yes ivi sengeni yi sapota optimal cognition cognition hi sweswo fambelana na ku hlaya na ya timemory na hinkwaswo vana va xikolo mm. evusekeni yi va na blend of omega three mm. so leyiwani yi tirhisiwa hi muti hinkwawo va yi vekele lahawani for swona leswi ni nga swi hlaya mara muti hinkwawo u kota ku yi tirhisa okay ivi ku va na vitalize for men leyi yi va ri yini natural prostrate support leyi tirhela vavanuna ntsena yi tsaliwe ku vitalize for men a yi tirhisiwi vavasati And then also it is designed specially for men's health. Like I said, it helps promote testicular functions. So mama said Yeah.
even then hi va na multimarker leyi tshamaka yi ri out of stock evhengeleni mhaka ku loko yi fika heyi va yi lwela mani heyi a yi tshama va sati va yi tirhisa va hehe b b l what what mara

i mu kuma njhani u ni kuma ka whatsapp okay teka tinambara ta mina leti nga 073 076 2107 ivi a ni whatsapp swa ti-call hi ta swi endla endzhaku ka whatsapp ku mi va kha hi swi twisisa ku loko se hi fonelana hi fonela mayelana na yini tin'wani ta ti-challenges leti mi hlanganaka na tona loko mi ri ka bindzu leri ku nga va ku ri yini i vanhu va ti vanhu lava yi tirhaka na vona minkarhi yo tala a ni swi twisisi ku va njhani ni mm. ku laviwa ti-discount-i ku laviwa a ni swi twisisi ku vo ka va nga yi twisisi ku business yi tirha njhani na bcause loko fika ka checkers mm. a wu ri matandza lama mi ni khomi sixty rand mm. mara ka hina va ta va lava ti ti ti va ri yini ti-discount ivi sengeni ku va na problem yaleya yo swa tikanyana ku va ka business u ri mm. n'wansati okay hi mhaka va teka tinambara ta wena ka social media Se va va fika nga va ha ku tivi whatsapp swona. va nga ha tihi swa business va vulavula swin'wanyana yes ku va ku ri challenge yikulukumba swinene Swinene. mara xa xa xa- xa positive ngopfu ku- ku va ku ri yini i ku mali yi kona okay and eh, lava va nga va wena va ta va mm. fika va xava va tlhela va nga ku lavi ti-discount or anything like that okay
xo hetelela um hi nge se ya ka marito man'wana mo hetelela mm. ti-ideas ta ndhawu ya ku saseka so mi mi mi mi ti hleketa na mani like mo va na ve ri yini kambe lowa ku designer ndeni interior designer kumbexani n'winyi wexe mo ti planela ku ni lava one two three kumbe lava ta ku va ta tirha vo plana va ku Wo hi ku endlela xi xa so. A-a um TV stand ni yi voni ka ku gulu. Okay.
And then sofa ri huma la mhana va tirha kona. Okay.
Mm, so eh ni rhandza ngopfu. Yes. Ni vona mintirho ya mhani loko ni ri vona masiku hinkwawo. Mara position ke like mi hleketa njhani because n'wana a ta a riveke ri ku eh.
Hayi a ni pfuniwangi hi munhu no swi fika ni swi vekisa sweswi. Okay.
Eh swa swi- se swa ku fana na na swo wa ta ku sorry ani a ri le moyeni okay wo ni swi veka so loko ni ngheni bedroom ni ya bathroom Eh, ni endla ku va swi twa ka ni- swi- swivoni swa wena like swi swi swi all over and u tivo kahle hi swona leswa swo u ku i l- l- l- ti-ideas ta so mi mi hleketa njhani mo tshama mi ri ka google or ku humelela yini e-e ni munhu wo rhandza xivoni okay Mm.
that's why swi ri swi ri leswikulukumba okay Oh, a ni lava ku va humesa pack ya le va va byela ku ya koteka ku xava hi one one or u yi xava yi ri e pack leswi va ngo yi tirhisiwa for vana or as a family wa ti tindha va xava n'wana tele for memory ku ha ku koteka ta xikolweni na ti-price ta kwala masiku xivutiso lexi ta twala ka inani
a ni sure loko ve le kule ku fika kwihi but normal swa twala swo twalela kule va ri va kombela ti-price ta ta ta butsa leri na ku lava ku tiva ku swa xavisiwa hi xin'we xin'we ku nga ri hi butsa ke ahee ya so swa pfumeleriwa ku xaviwa hi xin'we xin'we leyiwani hi swona ni swi xavisaka ngopfu business ya mina yi fambisa ngopfu actix yi endla six hundred and sixty ivi ni mi courier-la yona mahala ivi um house for men hinkwaswo leswi nga laha swa xaveka hi one one okay. so ti-prices ta koho lawani byi nga tlhe mi rivala mi ta ni vutisa loko mi ni whatsapp
swa twisiseka marito ya n'wina ya hetelela e sesi yi xichapa
marito yo hetelela mm. tana mi ta joyina forever mi subscribe ka channel loko botsolo ma ka mi humesa tinsimu mi yingisela mm. ne mi nga yingiseleli matlhelo a swi ta ku ma yingisela mara a mi lava ku tiviwa ku ma yingisela chayisa tinsimu ti twala yi posta ka tiktok why u ri na thathu ya nghala i think xivutiso lexi a ni fanekele ni rhange hi xona le emasunguleni okay thathu ya nghala yi tini ni munhu wo rhandza tithathu ni kombela ku veka bokisi ra forever ni twa nhlamulo okay ni munhu wo rhandza tithathu thathu ya mi yo sungula ni yi endli ni ri a univen loko ni endla lembe ro sungula mm. reason ya ku va ni nga endlangi before i ku a ni hlonipha vatswari loko munhu a ha ri hasi ka yindlu ya vatswari u fa a endla leswi vona va lavaka swona so mana miya va nga ta pfumela ku ni vekela thathu mm. se ni sungule ku yi vekela loko ni ya univheni ni rhandza tithathu malembe ndzhaku mm. so reason ya nghala i ku ri kokwana wa mina wo bebela papa mina mm. loko va ni vitana a va ku hi mina xichavo xa vito na nghala ni va vutsive loko swi vula yini xichavo xa vito na nghala na yini na yini ivi va ni byela ku ni ya ni ya langutisa mahanyelo ya nghala
u tshama u mastada nje because ni tshame ni famba nawu hi kruga loko u vona ndlopfu ku xongala u ze u mastada nje a ni zangi ni mastada ngopfu mara ni chava ku loko no mastada ne ni twa ingaku ni na wona mahanyelo ya nghala hi mhaka ku mina loko ni lava xilo na xi yela ende na xi kuma yes so ni twa nga ku loko va swi tada ngopfu swi mata ni endla ni vanghala ngopfu se swi oh, chavisa van'wanyani so ni right information leyi tsanana ni nga na yona hambi vanhu va ta ku ni yi tivela kwihi ne mm. mara the way yi nga kula xona pain yi va yi ri njhani loko yi kha yi drowiwa hey pain ya vava ende lowo drowa wa hemba mm. so ni tshame six hours ni kha ni tsala thathu
u kha u twa pain mm a kha ku na heta na heta ku sketch a ku na heta ku sala swintsana ntsana ntsana ntsana ni ze ni give up se ni ku it's fine mm. ivi so, a tsala it has nothing to do with uh, soli makamba
ah, ah, ah, it has nothing to do with soli makamba mi tivi ku hi mina xichavo xa vito na nghala before ni tiva soli makamba yeah mm.
because ni tshame ni foneliwa hi hi hi hi mfana un'wanyana veri i salvation mm. ka ku ma ri nsimu leri a va nge xipfalo xa champagne mm. a ku ha ximhana lexi ambula xo laha xi hi kombini tatu a kha vula n'wina ya se a reti i channel leyikulukumba ya ku hundza ti-channel hinkwato laha misaveni g1 solimakam i vito ra yona g1 solimakam i vito ra presidente ya yona aka camera aka camera phela hi fanele hi tonganyana hi ku hi le ndhawini ya serious aka camera eh, eh, before ya ka audi a ka camera a hi ri na mana charlotte Eh, eh, a a swi kahle swa ku vula munhu hi vito ra ra- ra n'wana why Va- va- va- va ri swi- a swi a swi romantic oh se hina hi ta ku yini hina hi nga lavi ku va romantic Mm, mm, mm, ni nga ku vitana ku yini laha u nga ta swi twa ku u comfortable
sweswo mi swi tirhisaka ku ha swi tiva hi na vulani eka camera a ri na sonia mathebo eh, thank you for watching guys a ku ri kahle la amidland inkomu you can see